א איד שיקט אריין אזא קוועשטען. כ'פארשטיי נישט די פראבלעם מיט די וויל סטרעטעדזשי. אויב די פרייז דראפט זייער שטארק, קויף א פראטעקטיוו פוט פון זעקס חדשים ארום, און יוז דאס עז א העדזש עגענסט יור וויל סטרעטעדזשי, אלסא ביי א ווערי טשיעפ קאל אין קעיס דער איז א סאדען רעלי. אקעי, סאו אין טעארי איז דער איד גערעכט, ער פרעגט זייער א גוטע קוועשטען, ער זאגט אונז האמיר גערעדט וואס איז די ריסק פון די וויל סטרעטעדזשי, די ריסק פון די וויל סטרעטעדזשי איז אז אויב גייט די סטאק דראפען זייער שטארק, סאו לאמיר קודם געבן א גיי איבער אין קורצן אז מען זאל מאכן זיכער אז יעדער איינער וואס ער הערט עס איז אן באורד און. פארשטיין די הקדמות וואס מען דארף האבן כדי צו פארשטיין די שאלה און נאכדעם וועט מען עס טרייען צו ענטפערן און ביי די וועי אויב דו ווילסט מען זאל עדרעסן דיין שאלה עיט פאר פייוו פייוו סעווען טו וואן טו וואן טו שיק אריין א טעקסט און מען וועט עס לייגן אויף די ליסט פון שאלות און אפשר וועט דיין שאלה ווערן עדרעסט אויכעט אין איינע פון די קומענדיגע שמועסן און אויכעט אויב דו ווילסט ווערן אפדעיטעד איבער די אפשענס מארקעט, איבער זאכן איבער אפשענס קענסטו גיין צו חיים עקסטין דאט קאם פארווערד סלעש בלאק, CHAIMEKSTEIN דאט קאם פארווערד סלעש BLOG, וואס מען שיקט ארויס פון צייט צו צייט טרעינינג, קליינע טרעינינג סעשאנס איבער די אפשענס מארקעט. קענסט אויך שיקן א טעקסט מעסעדזש מיט דיין אימעיל אדרעס און מיט דיין נאמען צו עיט פאר פייוו פייוו סעווען טו וואן טו וואן טו אויב דו ביסט אינטערעסירט אויף אינפארמעישן וויאזוי דו קענסט דיך אויסלערנען גוט די אפשענס מארקעט וויאזוי דו קענסט דאס מאכן פאר א א זאך וואס זאל דיך העלפן אין דיין פארטפאליאו צו דזשענערעיטן א אינקאם צו פראטעקטן מער דיין פארטפאליאו נישט קיין חילוק יעדער איינער האט אנדערע גאולס אבער לאמיר צוריק קומען דא צו די קוועשטן די קוועשטן איז פארוואס זאלסטו נישט קויפן א פראטעקטיוו פוט אדער א קאול וכו' וכו'. סאו לאמיר עס צונעמען אביסל. אונז האבן גערעדט וועגן די וויל סטרעטעדזשי, וואס די וויל סטרעטעדזשי בעסיקלי האט דריי סטעפס אינוואלווד. סטעפ נאמבער וואן איז אז דו פארקויפסט א קעש סעקיורד פוט. דאס מיינט אין אנדערע ווערטער, האסט קעש אוועקגעלייגט, און מיט די קעש וואס דו האסט אוועקגעלייגט פאר די זאך פארקויפסטו א פוט, אז טאמער דאס גייט גיין קעגן דיר, וואס זאגט א פארט? א פארט זאגט, ווען דו פארקויפסט א פארט זאגסטו בעסיקלי אז אויב די סטאק גייט גיין, אראפגיין, ביסטו גרייט אפצוקויפן פון די פארט בייער די סטאק. סאו לאמיר זאגן א סטאק איז יעצט הונדערט דאלער, איך מאך א סימפל משל, לאמיר זאגן א סטאק איז הונדערט דאלער, דו פארקויפסט א פארט פון ניינטי פייוו, א פארט פון ניינטי פייוו זאגט אז דער וואס ס'קויפט די פארט קען פארקויפן פאר דיך די סטאק פאר ניינטי פייוו דאלערס אפילו אויב ס'דראפט אונטער ניינטי פייוו דאלערס, סאו די, לאמיר זאגן די האסט א סטאק וואס די האסט נישט קיין שום פראבלעם צי אונען, און די ביסט יעצט גרייט צי אונען פאר הונדערט דאלער אפילו, אוודאי פאר ניינטי פייוו וואלט זיך עס אוודאי געאונט, סאו די פארקויפסט די פוט פון ניינטי פייוו, און די האסט אוועק געלייגט הונדערט מאל ניינטי פייוו דאלערס, יא הונדערט מאל ניינטי פייוו ווייל יעדע אפשענס קאנטראקט איז הונדערט שעירס, האסט אוועק געלייגט ניינטי פייוו הונדערט דאלערס, און דזשאסט אין קעיס ס'גייט אראדראפן, העסטו עס אונען פאר ניינטי פייוו הונדערט דאלערס, און די ביסט טאטעלי אקעי מיט דעם, פיין, האבן מיר אונז געשמועסט קודם כ'האלט נאך ביי שלב די ערשטע שלב יא די ערשטע סטעפ די ערשטע סטעפ אין די וויל סטרעטעדזשי איז אז די פארקויפסט א קעש סעקיורד פוט וואס איז די פראבלעם מיט א קעש סעקיורד פוט וואס האבן מיר אונז געשמועסט פאריגע שיעור די פראבלעם איז וואס טוסטו אויב ס'דראפט צו זיבעציג דאלער צו זעכציג דאלער דו מוזט עס קויפן פאר ניינטי פייוו דאלער איי דו ביסט גרייט צו אוינען די סטאק און דו וואלסט עס ווען געאוינט פאר הונדערט דאלער אויך, ביסט גערעכט, און דאס האט אויך א ריסק, אז דו אוינסט עס פאר הונדערט דאלער האסטו אויך א ריסק, דא איז די ריסק אז וואס? אז דו גייסט עס אוינען פאר ניינטי פייוו דאלער און ס'קען דראפן נאך מער, אקעי, לאמיר זיך דא אפשטעלן א מינוט, באלד קען מען זען פארוואס ס'איז נישט די זעלבע ווי ווען דו קויפסט א סטאק, באט לאמיר זאגן דערווייל אז יא, נישט קיין חילוק. קומט דער איד דער שואל און פרעגט די ערשטע שאלה, די ערשטע חלק פון זיין שאלה, איך פארשטיי נישט וואס די פראבלעם איז, קויף א פראטעקטיוו פוט זעקס חדשים ארום, איך ווייס נישט פארוואס ער האט גענומען די זעקס חדשים'דיגע נומבער, קען זיין ווייל איך האב געמאכט א משל, למשל דו פארקויפסט א פוט פאר זעקס חדשים ארום, קויף דו א פוט פאר זעקס חדשים ארום וואס דאס פראטעקט דיך, אויב ס'איז דא א א שטארקע מאוו אראפ העט דיך דאס פראטעקטן און דאס איז דיין דיין העדזש קעי? פאר איך גיי ווייטער לאמיר עס צונעמען אז דו פארקויפסט א אז דו קויפסט א פראטעקטיוו פוט קומט אויס אז דו גייסט אוועקגעבן זייער אסאך געלט דיך צו פראטעקטן טריי צו טראכטן אז דו האסט א הויז וואס די הויז איז ווערט הונדערט טויזענט דאלער לאמיר זאגן און דו האסט מורא אז די הויז גייט דראפן אין וועליו? איך האב אייביג ליב צו מאכן משלים, ווען איך רעד פון די אפשענס מארקעט מאך איך משלים זייער אסאך אויף ריעל עסטעיט, פארוואס? וועגן ריעל עסטעיט איז יעדער איינער אינוואלווד, וואס? דו ביסט אויך אינוואלווד אין ריעל עסטעיט? זאגסטו נישט? ניין ביסט יא, אדער באקומסטו רענט פון איינעם, אדער צאלסטו רענט פאר איינעם, אדער האסטו א טאטע וואס באקומט אדער צאלט רענט, אדער האסטו א א פעטער, יעדער איינער האט עפעס א שייכות אין ריעל עסטעיט, ווילאנג דו מוזט וואוינען ערגעץ האסטו א שייכות אין ריעל עסטעיט, סאו לאמיר זאגן דו האסט א הויז וואס איז ווערט הונדערט טויזנט דאלער, און דו האסט זייער מורא אז די וועליו פון די הויז גייט אראפפאלן, וואס גייסטו טון? לאמיר זאגן ס'איז דא אזא זאך ווי קויפן אינשורענס, עס איז דא, אבער נישט ביי קליינע פלעיערס, לאמיר זאגן דו גייסט קויפן אינשורענס אין קעיס די הויז דראפט צו אונטער פֿינף און נײַנציק טויזנט דאלער, האסטו פאר וועם צו פארקויפן די הויז פאר פֿינף און נײַנציק טויזנט דאלער און דו קענסט זיין רואיג, און דו גייסט אבער אין א מארקעט וואס ס'איז דא זייער א שטארקע טשענס אז ס'גייט דראפן, גייסטו באצאלן פאר די אינשורענס ביליגער אדער טייערער? אוודאי גייסטו באצאלן טייערער, גיי קוק אין די אלע פלעצער וואו ס'דא אסאך האריקעינס, קוק אין מיאמי, איך מיין אין פלארידא, קוק אין די אלע, מ'צאלט דארט משוגענע צודרייטע פרימיומס פאר האריקעין אינשורענס, פארוואס? ווייל ס'דא א שטארקע טשענס א פלאץ וואס איז דא א שטארקע טשענס צו זיין א וויילד פייער גייט מען צאלן סאך געלט פאר אינשורענס כדי צו פראטעקטן א קאר, איינער איז נאך יונג ער האט א גרעסערע טשענס פון חס ושלום מאכן א עקסידענט גייט ער צאלן סאך מער אינשורענס, איינער האט א שלעכטע היסטערי באקומט אסאך ספידינג טיקעטס, ער איז א רעקלעס דרייווער ער איז זייער א נישט קעירפול דרייווער גייט ער צאלן אסאך אינשורענס, זעסטו פון דעם אז ווי מער ס'איז דא א טשענס אז ס'גייט געשען, אלץ מער גייסטו צאלן פאר אינשורענס, קומסטו מיר יעצט זאגן אז דו גייסט נעמען די פאזישן וואס דו ווילסט דיך בעיסיקלי מאכן געלט, ווילסט פארדינען פון די אינקאם וואס דו גייסט באקומען אויף די קעש סעקיורד פארט, און דו גייסט פון דעם אוועקגעבן צו קויפן אינשורענס? דו האסט נישט געקוקט די נאמבערס, קוק אביסל אין די נאמבערס וועסטו זען אז איינמאל דו ווילסט זיין פראטעקטעד און דו גייסט אנהייבן אוועקצוצאלן זייער אסאך פון דיין געלט וואס דו באקומסט פאר אינשורענס, געס וואט? ס'גייט דיר גארנישט איבערבלייבן, אויב עפעס וועסטו נאר ארויסנעמען מער געלט פון טאש, ווייל אלעס וואס דו באקומסט, פלאס נאך לכאורה, וועסטו אוועקגעבן פאר אינשורענס, זיך צו פראטעקטן אין קעיס ס'גייט זיין א דראפ, וואס דו באקומסט דיך פאר דעם געלט און דו גייסט אוועקגעבן די געלט פאר די אינשורענס, סאו האסטו גארנישט פון דעם, ס'איז זייער א שווערע זאך צו מאכן געלט אויב דו גייסט זיין פראטעקטעד, דאס איז די כלל, נקוט כללי זה בידך, אז דו נעמסט נישט קיין ריסק, גייסטו נישט פארדינען, סאו דאס איז די סטעפ נאמבער וואן, קומסטו און די פרעגסט אויף די נעקסטע זאך, יעצט גייען מיר רעדן אויף אויב ס'גייט ארויף, זאגסטו א עצה אויב ס'גייט ארויף, אלסא ביי א ווערי טשיעפ קאל אין קעיס דער איז א סאדען רעלי, סאו לאמיר טרייען צו לאמיר גיין צו סטעפ נאמבער טו פון די וויל סטרעטעדזשי, וואס טוסטו נאכדעם וואס דו אוינס די סטאק, איך האב געמאכט א משל א הונדערט דאלערדיגע סטאק, האסט פארקויפט א קעש סעקיורד פוט פאר ניינטי פייוו דאלערס, סאו אויב ס'גייט אראפקומען צו אונטער ניינטי פייוו דאלערס גייסטו דארפן אפקויפן די סטאק פאר ניינטי פייוו דאלערס, פיין, סטעפ וואן פון די וויל סטרעטעדזשי, טשעק, מיר דאן, דאן מיט די סטעפ, גייסטו צו די נעקסטע סטעפ, אונס'ו יעצט די שעירס, וואס גייסטו טון? גייסט פארקויפן א קאווערד קאל העכער ניינטי פייוו דאלערס אדער ניינטי פייוו דאלערס כדי ווען ס'קומט צוריק ארויף זאלסטו קענען דראפסט מיט די פרימיום ווילאנג ס'קומט נישט צוריק ארויף, און איין וואס ס'קומט צוריק ארויף איז געסטו אוועק די שעירס, וואס זאגט א קאל ווען דו פארקויפסט א קאל אז דו גייסט פארקויפן שעירס פאר יענעם פאר די סטרייק פרייז, סאו איינמאל ס'קומט צו העכער ניינטי פייוו דאלער וואס דיין סטרייק פרייז גייט זיין לאמיר זאגן ערגעץ העכער ניינטי פייוו דאלער גייסטו דארפן געבן דיינע שעירס פאר דעם וואס האט עס אפגעקויפט די קאר פון דיר, יא? דאס אז האסט פארקויפט א קאר פאר יענעם האסט ענק יענעם געגעבן א גערענטי אז דו גייסט יענעם פארקויפן שעירס ווען ס'קומט אן צו די סטרייק פרייז. נארמאל ווען איינער טוט עס און ער האט נישט קיין שעירס האט ער זייער אסאך ריסק ווייל ס'קען ארויפגיין צו די לבנה און דו האסט מוזן גיין אין די מארקעט קויפן די שעירס כדי יענעם צו פארקויפן האסטו זייער אסאך ריסק אבער דא אין די פאל וויבאלד דו אונסטעך די שעירס, יא האסטעך עס געאונט אין שלב איינס, און די ערשטע חלק פון די וויל סטרעטעדזשי האסטעך עס באקומען פאר ניינטי פייוו דאללערס, סאו יעצט האסטו פארקויפט א קאוויד קאל און אויב ס'גייט אנקומען העכער די סטרייק פרייז גייסטו דארפן פארקויפן די שעירס פאר יענעם פאר די סטרייק פרייז, ניינטי פייוו דאללערס, הונדערט דאללער, וואטעווער ס'איז, דו גייסט פארדינען די חילוק פון וויפיל דו האסט געצאלט ביז יענע סטרייק פרייז, סאו לאמיר זאגן דו האסט געהאט א הונדערט דאללערדיגע סטרייק פרייז, האסטו פארדינט פון ניינטי פייוו ביז הונדערט ווייל דו האסט עס געקויפט פאר ניינטי פייוו.

ווי אונז די שעירס, קעי, סאו פאר קוקט אויס אלעס גוט, ווי אונז די שעירס. האסט עס געקויפט פאר ניינטי פייוו דאללערס, ביסט עקסיידעט עס צו אונען, אבער וואס האסטו געטון, למעשה האסטוך געקעפט דיין געין, דאס הייסט ווען דו קויפסט סתם אזוי די שעירס וואלסטו געהאט אנלימיטעד פאטענשל, אקעי גארנישט גייט נישט אנלימיטעד, באט האסט געהאט פאטענשל, דו האסט בעליווט, wow דעי סטאק גייט זיכער ארויפגיין, האסט געהאט פאטענשעל און וועגן דעם ביסטו אריינגעגאנגען אין די גאנצע איידיע, למעשה ביסטו געגאנגען און האסט פארקויפט א קאווערד קאל, די סעקאנד וואס דו האסט פארקויפט א קאווערד קאל האסטוך געקעפט, וואס איז דיין קעפ, וויפיל איז די מערסטע וואס דו קענסט יעצט פארדינען, די הונדערט דאלער, ביז הונדערט דאלער, ס'הייסט וואס האסט געקויפט פאר ניינטי פייוו קענסט פארדינען ביז די סטרייק פרייז פון די סטאק וואס איז הונדערט דאלער, פון די אנדערע זייט ריסק האסטו פאר די דאונסייד א שטארקע ריסק, אויב ס'גייט אראפ האסטו א שטארקע ריסק אויף די דאונסייד, סאו האסטו עס טאקע דו ביסט באקוועם עס צו אונען און ביסט גרייט צו נעמען די ריסק ווען דו אונסט עס, אבער אונטער נארמאלע אומשטענדן ווען דו נעמסט א ריסק פון א שטארקע ריסק אויף די דאונסייד, עט ליעסט באקומסטו א שטארקע אפסייד, דא האסטיך געקעפט די אפסייד, ווייל דו קענסט נישט מאכן מער ווי הונדערט דאלער, אבער האסטיך נישט געקעפט דיין דאונסייד ווייל דו קענסט פארלירן די גאנצע פארלירן די גאנצע געלט וואס דו האסט אריינגעלייגט, אקעי, מיינוס וואס דו האסט באקומען פאר די סעקיורד פוט, וואס דו האסט באקומען קרעדיט פאר די פאר די קאווערד קאל, אבער למעשה האסטו דיך געקעפט, סאו האסטיך פון איין זייט געקעפט און פון איין זייט האסטו נישט באקומען אזוי סאך כדי זיך צו קעפן, פיין, דאס איז א עקסטערע נקודה וואס מען דארף כאפן, וואס מען דארף רעדן, אבער דו דער שואל, דער וואס האט אריינגעשיקט די טעקסט מעסעדזש, פרעגט פארוואס קויפסטו נישט א קאל דזשאסט אין קעיס ס'גייט ארויף א סאדען רעלי, ס'גייט ארויף סאדענלי, זאלסטו קויפן א קאל אז זאלסט זיין פראטעקטעד, וואס ביסטו פראטעקטעד? ביסט נישט פראטעקטעד עכט, דו קענסט נישט זאגן די ווארט פראטעקטעד ווייל דארפסט נישט קיין פראטעקשן פאר דעם, ס'איז סך הכל מניעת דעריבער, דו ווילסט ארויסברענגען אז דזשאסט אין קעיס ס'גייט שטארק ארויפגיין האסטו אויך פארטיסיפעישן אין די אפ מאוו, אקעי? דורכדעם וואס דו האסט געקויפט די קאל, יעצט ביז ווייטער קום איך צוריק צו די זעלבע זאך, אויב דיין גאול איז צו פארדינען א אינקאם דורך די וויל סטרעטעדזשי און די טוסט עס דורך דעם און דעיס און דעיס שלאף און דעיע חלק און די וויל סטרעטעדזשי טוסט עס דורך דעם וואס די פארקויפסט א קאווערט קאל וואס דעיס דארף דיך געבן די אינקאם און די גייסט נעמען די געלט צו א חלק פון די געלט און די גייסט פון דעם קויפן א אנדערע קאר ווייל אויב ס'גייט ארויפגיין זייער שטארק זאלסטו זיין א חלק אין דעם, איז יצא שכרו בהפסדו, האסט דאך אוועקגעגעבן דיין גאנצע געלט מנפשך, אויב איז נישט דא קיין שום טשענס אז ס'גייט געשען גייסטו צאלן פעניס, אבער די גייסט פארלירן די פעניס, אויב איז דא א שטארקע טשענס אז ס'גייט געשען גייסטו צאלן מער, און וואס העסטו האבן פון עס? האסט אוועקגעגעבן דיין גאנצע געין, דיין גאנצע פראפיט פון דורך דעם וואס דו האסט געקויפט א קאר. ביי די פוט האסטו אוועקגעגעבן דיין פראפיט דורכן קויפן א פוט דיך צו פראטעקטן, ביי די קאל האסטו אוועקגעגעבן דיין פראפיט דורכן קויפן א קאל דיך צו פראטעקטן, סאו פון אלע זייטן ביסט פראטעקטעד פון קאפ ביז פיס אבער קיין געלט מאכסטו נישט, דאס איז די באדעם ליין וואס עס גייט ארויסקומען אויב מען טוט עס אויף די וועג וואס דו האסט עס אראפגעלייגט, סאו אויב דו ווילסט טאקע זיין אזוי שטארק פראטעקטעד אויף אראפ און דו ווילסט קויפן א פוט, יו מייט עז וועל גוי פאר פוט, פראטעקט דיך און פערטיג, דארפסט נישט דארפסט נישט קיין ריעל סטרעטעזשי פאר דעם, קויף סטאק נארמאל און קויף א פוט דיך צו פראטעקטן, טאמער ווילסטו דיך פראטעקטן דורכן ווען די פארקויפסט א קאווערד קאל קויפסטו א אנדערע קאל דיך צו פראטעקטן, לאז אפ די גאנצע סטאק, קויף א קאל און פערטיג. איך זאג נישט אז ס'מאכט סענס, קויף נישט קיין קאל און קויף נישט קיין פוט, באט די באדאם ליין איז, ווען דו נעמסט ארויס די אונטערשטע שורה, אז אויב דו זעצט דיך אראפ מיט עקסעל און דו פאנגסט אן אויסצורעכענען נומבערס און דו טוסט עס, טו עס פאר אפאר מאל, איך וואלט דיך אינקארעדזשט טו דאס וואס דו האסט געזאגט, טו עס, יא, גייסט פארלירן, יא, מעגסט פארלירן אפאר דאלער, מ'רעדט נישט פון קיין גרויסע געלט ווייל דו גייסט זיין פראטעקטעד, קענסט סך הכל. דיך פראוון אז דו האסט געמאלן די וואסער, גייסט נישט פארלירן קיין געלט אז דו קויפסט א, אז דו פארקויפסט א פראטעקטיוו פוט, א קעש סעקיורד פוט, סארי, אז דו פארקויפסט א קעש סעקיורד פוט, און נאר מוזטו אונען די סטאק, און דו גייסט א גאנצע צייט זיין פראטעקטעד דורכן קויפן א אנדערע פוט, און דו גייסט א גאנצע צייט זיין פראטעקטעד אויף די אפסייד זאלסט נאך יא קענען פארטיסיפעיטן אין די געים דורכדעם וואס דו קויפסט א קאל, וועסטו זען אז די באדעם ליין פאנגסט אן מיט איין נומבער, די ענדיגסט מיט א נאך א נומבער, אפשר א טראפ אראפ און אפשר ברעיק איווען, קיין גרויסע געלט מאכט מען סייווי נישט דארט, סאו די נקודה איז אז ס'איז א עפישענט מארקעט, ס'איז דא א סיבה פארוואס זאכן זענען געפרייזט אויף די וועג ווי זיי זענען געפרייזט, און אויב איז די פוט מיט די קאל געפרייזט עפישענטלי, דעמאלטס קענסטו נישט מאכן קיין געלט דארט, אויב קענסטו מאכן געלט דארט אויף די וועג וואס דו האסט געזאגט אבער דורך דעם וואס דו האסט נישט קיין ריסק מיינט עס אז ס'איז אז דו האסט נישט האסט נישט קיין ריסק מיינט עס אז דו גייסט נישט מאכן קיין געלט, גייסט מאכן געלט מיינט עס אז דו האסט יא ריסק, אידער אור, ס'גייט נישט איינס אן דעם אנדערן, סאו דו דארפסט וויסן וואס איז די ריסק וואס דו נעמסט, ביסט גרייט צו נעמען די ריסק, ביסט נישט גרייט צו נעמען די ריסק, און ביי די וועי אין די קאורס וואס אונז טיטשער מיר רעד מיר אונז פון דעם אז וויאזוי קענסטו האבן די מערסטע פראטעקשען וואס די וואס איז שייך דורכן אויפסעטן געוויסע אוירעמעריק מאווס וואס עס זאל געשען אויב געשענט עקס זאל געשען וויי און אויב געשענט וויי זאל געשען זי וויאזוי די סעטסט דאס אויף און אבער און דזשענערל אויב קוקסטו סתם אויף די וויל סטרעטעדזשי איז עס אזוי ווי איך האב דיר עס געזאגט אדרבה מאך די ריסערטש, קוק עס דורך, בעק טעסט עס, און שיק מיך צוריק א מעסעדזש אויב דו האלטסט עפעס וואס איך מיס. וועסט האבן אסאך הצלחה אין דיין טרעידינג דזשורני, און איך דערמאן דיך נאכאמאל אויב דו ווילסט קענען מער זיך אויסלערנען גוט וויאזוי די אפשענס מארקעט ארבייט זאלסט וויסן וואס צו טון ווייל אויב דו ווייסט נישט וואס דו טוסט איז אפשענס זייער א ריסקי מארקעט, מענטשן זאגן אפשענס איז ריסקי פארוואס איך באקום יעדן טאג אימעילס פארוואס לערנסטו אויס פאר מענטשן ריסקי זאכן? איך לערן אויס פאר מענטשן זאלן נישט טון קיין ריסקי זאכן אן דעם וואס זיי ווייסן וואס זיי טוען, דאס איז וואס איך לערן דיך אויס, שטיי ווייט פון די אפשענס מארקעט אויב דו ווייסט נישט וואס דו טוסט, און אז דו ווילסט עס גוט קענען, לערן דיך עס גוט אויס, מוזט נישט קומען צו מיר, אבער אויב דו ווילסט עס אויסלערנען אויף א היימישע אידיש געהעריג געפיטערט אריין אין דיין מויל קענסטו קומען דורך שיקן א טעקסט מעסעדזש צו עיט פאר פייוו פייוו סעווען טו וואן טו וואן טו מיט דיין נאמען מיט דיין אימעיל עדרעס און מען וועט דיך שיקן די אינפארמעישן.